סא מ'דארף נ' חסל מיט בית אינגאנצן אונטן, רב שרוויע, צוויי שורות פון אונטן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, פון מאן דחודש שליח הספאנסער רבי משה ליסאהאלער מיטן פעטער רבי חמיה שטעקל, לעילוי נשמת זייער זיידע רבי אליעזר בן רבי ישראל אברהם רב פלוני מסקאלמין בן רבי בנימין עליהם השלום. סא אונז האבן געלערנט נעכטן א משנה אין מסכת תמיד, אין משנה אין מסכת תמיד איז געשטאנען אז מערכה שניה של קטורת איז געווען אויף די מזבח החיצון איז געווען א ספעשל פייער און די קרן מערבית דרומית אפגערוקט פון די ענד פיע אמות און די גמרא האט עוסק געווען וואטס סאו ספעשל וואטס די סיגניפיקענס סיגניפיסענס סיגניפיקענס וואטעווער מען האט זיך אפגעשטעלט קיינער האט נישט הערן פון די ד' אמות איינע פון די וועגן איז געווען אז מען לערנט די גאנצע מזבח איז געשטאנען די גאנצע בעיס פון די מזבח איז געשטאנען אין צפון זייט סאו מען גייט דראען א ליין פון די אקעגן די טיר איז די גאנצע זאך געווען די באקס איז געווען אויף די זייט פון צפון זייט סאו די ערשטע פלאץ וואס איז שייך צו מאכן די מערכה איז פֿיר אמות אפגערוקט פון די ארידזשינעל קארנער פון דרומית מזרחית סאו אויב איז עס נישט שייך פארוואס ווייל ס'איז דא א אמה יסוד איינס איז דא איין אמה פון די. פאונדעישאן וואס איז ראטן און דענטעד, נאך א אמה, א סובב וואס איז געווען א וואלקוועי צווישן די אפער לעוועל און די לאוער לעוועל פון די מזבח, ס'איז געווען א אמה פון די כרם וואס אויפן די טאפ איז געווען גרויסע אמות, די יענץ האט מען נישט גערעכנט, נאכדעם איז געווען די מקום רגלי הכהנים איז אויך געווען א אמה, סאו צווישן איז פיר אמות געווען וואס איז נישט געווען יוזעבל, די ערשטע וואס איז געווען שייך איז נאר געווען נאך פיר אמות, מען מוז עס מאכן דארטן, אבער ווייטער פון דעם. זינט די פסח אויף צפון זייט איז נאר פינף אמות ווייל די גאנצע טיר איז געווען צען אמות פון די פון די פון די היכל, מען צוטיילט עס אין האלב האלב אויף דרום און האלב אויף צפון, האסטו נאר פינף אמות, סאו מוזט עס טון די וויטין די פירסט אמה פון אקעגן די טיר, פאר דעם האט די גמרא געוואלט ברענגען א ראיה אז רבי יוסי האלט די מזבח איז כולו בצפון קוה אז די גאנצע סקווער האט זיך אנגעהויבן נאך די צפון האלף פון די אזור, מען גייט לייגן די ליין. אקראס די מיטן פון די טיר, ס'האט זיך אנגעהויבן אויף די צפון זייט האט זיך אנגעהויבן די סקווער פון די מזבח. רב שרביט דא גייט זאגן די ענליכע נאמבער פון די משנה איז אמת, זעהט מען א ראיה, מען מוז זאגן אז די טענה פון די משנה האלט אז די מזבח איז געווען אין צפון זייט, אבער ווער זאגט אז רב יוסי האלט אזוי? איך האב א צווייטע שיטה א אנדערע רב יוסי, אונז האבן געשמועסט נעכטן פון רשי אז רב יוסי סתם רב יוסי איז רב יוסי ביי חלפתא, ער גייט דא ברענגען א שיטת רבי יוסי הגלילי אז ער האלט אזוי, אבער ווער זאגט אז דער סתם רבי יוסי בר חלפתא זאל אזוי האלטן as well? ס'איז רב שרבי' עמוד צוויי שורות פון אונטן, נין ח עמוד ב'. פרום מאמין, ווייסטו ווער דער משנה קען זיין איז? רבי יוסי הגלילי, וואס ער האלט אז די גאנצע מזבח איז געווען צפון זייט. די תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא. רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שני מעשה שטייט אין פסוק ונשאתו את הכיור ביים אוהל מועד וגומר ובין המזבח, סאו דער פסוק זאגט די כיור דארף זיין צווישן די מזבח צו די טיר פון די אוהל מועד, צו די אוהל מועד אליינס, רייט? אקעי? אין ביטווין. סאו אז די מזבח איז דא, סאו ערגעץ אינצווישן צווישן די אוהל מועד איז דא דא איז די מזבח, ערגעץ דא דארף זיין די כיור, דארף דארף זיין אוועקגעשטעלט די כיור, די פראבלעם איז, ס'איז דא נאך א פסוק וואס שטייט, אין כ ט עמוד א', הייסט מזבח אוהלה וגומר, צום פסח משכן אוהל מועד, ס'דארף זיין אקעגן די טיר, סאו די מזבח דארף זיין בפסח אוהל מועד ולא כיור בפסח אוהל מועד, די מזבח זאל זיין וויטאוט עניטינג אינצווישן פון דא ביז אהער זאל נישט זיין קיין קיו זאל גארנישט זיין צווישן סאו וויטש וואן איז רייט? איז די מזבח געווען דירעקטלי צו די אוהל מועד אדער איז געווען די קיו דארט אינצווישן? וואס איז א בלאק אין די דארוועי? נאט א דארוועי, ס'שטייט אבער אז ס'זאל זיין צו די אוהל מועד דעט מיענס נאטינג אין ביטווין אן קיין הפסק אן קיין חציצה סאו הייכן אויער נאסנער ווי האט מען געלייגט די קיו אויב ביין זאגט זי איז געווען ביי זאגט די זאגט די גמרא ביין דעם אילן וויל א מזבח משך כמה כלפי דרום סאו לאמיר דזשאסט פאר ארגומענט סעיק כ'ווייס נישט טאמער ס'איז פונקטליך אבער אביסל אפגערוקט נאך דעם מזבח סאו אין די ספעיס צווישן די אילן צווישן די היכל צו דעם מזבח באט נאט אין ביטווין די סקווער די סקווער איז געווען דיירעקט ווען מ'רעדט פון די מזבח רעדט מען אן די רעמפ אלעמאל נאר די סקווער די סענטראל סקווער סאו דאס איז געווען אקעגן די טיר טאקע. אבער די קעיר איז געווען אפגערוקט אביסל צו די זייט סאו ס'איז נישט געווען קיין הפסק, ס'איז ס'כאפט נאך דא אריין אביסל אין די פיקטשער, טאר מען קוקן מיט די גלעזער אויף די שפיץ נאז קען מען בעסער זעהן. סאו לויט דעם קומט אויס אז די גאנצע ברייט פון די מזבח, די סקווער וואס איז געווען ל' בית אויף ל' בית, איז געווען א וואויד, נאטינג אין ביטווין, אן קיין הפסק, דירעקט סייט קעגן איבער, כ'דענק איך ביי די וואלווי רוסלאנד וועלכע ר' שלמה ביים טיש האב איך געהאט א פייט, איך האב געהאט א צווייטע בחור מ'פלעגט שטיין יעדע וואך אקעגן איבער פונקט נאך אקעגן איבער, מ'האט זיך געפושט ווער איז עקזעקטלי איר קעגן איבער? ווער איז אין די סענטער? ווייל גאנץ טישן איז געווען ביז איך ווייס נישט וואס רוב האט געטון, אבער אונז האבן זיך געפושט ליטערלי אזוי אויף די וועיט איינער אויפן צווייטן, דאס איז געווען די עבודה פון די טיש, ווי עקזעקטלי איז עס געווען? אבער אינצווישן די מזבח און די אוהל מועד איז גארנישט געווען, די קיר איז געווען אויף די זייט, ס'זאל נישט זיין קיין הפסק צווישן די מזבח און די אוהל מועד, אבער באמת אז מען קוקט אריין די פסוק וואס שטייט ביי די מזבח שטייט. די מזבח זאל זיין אגענסט די פסח אוהל מועד, אגענסט די דאור, די קוה דארף זיין צווישן די אוהל מועד און צווישן די מזבח וויטאוט די מענשאן אויף די ווארט פסח, פארוואס דארפסטו זאגן אז ס'איז געווען לויט ווי די גמרא פארשטייט יעצט אינגאנצן אפגערוקט אוועק צו די וואנט ווייל ס'זאל נישט זיין קיין הפסק, טאקע ס'איז נישט אגענסט די טיר, עס לאנג עס איטס נאט דירעקט קאנטרעסט, א חציצה פון די מזבח צו דא, די סקווער פון דא ביז דא, דעטס אנאף, פארוואס זאלסט נישט קענען שטיין דא אויף די זייט? די עיקר ס'זאל נישט זיין אגענסט די פסח. זאגט די גמרא מאי קסובה, וואס האט דא רבי יוסי הגלילי געהאלטן לגבי די פלאץ פון די מזבח, וואס מ'זאל נישט קענען מקיים זיין נשאתו את הקיר בין אוהל מועד ובין המזבח אזוי פשוט פשט ס'זאל זיין עפעס אינצווישן דארט, נאר ער זאגט ס'איז צווישן די אילם און די מזבח. אי קסובה כולו מזבח בדרום קוה, דאס א שיטה מ'האט נאכנישט געהאט, ס ה אויב ער האלט אז די גאנצע מזבח זאל זיין אויף דרום זייט, דאס הייסט ס'גייט זיך אנהייבן אן די העלפט, די סקווער גייט זיך אנהייבן אקעגן די טיר, די האלב פון דרום זייט, דאן מוז נוקמי' מכותל היכל אל הדרום, זאל מען עס לייגן פון די דרום זייט פון די טיר פון די היכל, די פלאץ ווי די היכל ענדיגט זיך צו דארטן די וואנט פון די טיר, אין אדער ווארדס, דא איז די ענטרענס, רייט, סאו גלייך דא איז שוין וואנט, ס'איז שוין נישט קיין פסח, קענסט אנהייבן גלייך דא זאל עס שוין זיין, איטס נאט אבסקיורינג די וויו טו די פסח, בין אילם למזבח, און שטעל דארטן אוועק תקיעה מקיים צו זיין סיי די מזבח אויל און פסח אויל מויד, ווייל עס איז אקעגן די טיר, די מזבח איז ביי די טיר נאטינג עלס, און די תקיעה קען זיין גלייך נאכדעם, היות די גאנצע מזבח איז אין דרום זייט, ס'איז נאר דא פינף אמות וואס קען זיין א אבסטראקשען וואס זאל שטערן, די ערשטע פינף אמות גייט זיין פאר ביי די מזבח, ס'זאל נישט זיין קיין הפסק, דארט קען נישט די קיה שטיין, ס'דארף זיין קעגן די מזבח דארף זיין אקעגן די פסח היכל, אבער גלייך נאך די פינף אמות הייבט זיך שוין אן די וואנט פון די היכל, דארט קען שטיין די קיה, פארוואס זאל מען נישט קענען מקיים זיין די פסוק פשוט פשט, ונשאתו את הקיה, ואין אוהל מועד און ואין המזבח, איט קוד פיט פערפעקטלי. יעצט ווי נעם איך עס אפ וועסטו מיר זאגן אקעי ווייסט וואס האבן מיר שוין געשמועסט נעכטן די שיטה, האסטו א שיטה, דאס איז געווען די אילן רייט, סאו דער טיר איז ריעלי געווען צוואַנציק, צוואַנציק אמות, סאו די מיטן אויף יעדע זייט וועט זיין צען, אנשטאטס פינף און פינף, דא ביי די היכל איז א קלענערע טיר, סאו האט מען צוגעלייגט אקעי נאך פינף אמות, סאו איים גאנא גיוו יו א באפער זאון, אנשטאטס פינף וואס מען גייט אנהייבן נאכדעם וואס איז שוין געוואנט, וועט מען מאכן צען, איז אויך נישט געפערליך, סאו ווי נאמר כסבר קדושת היכל די אילן, חד היא אז די טיר פון די אילן איז קאנסידערט די פסח אוהל מועד, און ממילא קענסטו נישט האבן קיין חציצה פון די מזבח, פאר נאך פינף וואם איז אקעי, נאר איך מיין מכוסל אילם מלדרים בוויין אילם למזבח, קענסט עס מקיים זיין דארטן ווען די סאטמאר סקי רבי איז אוהל מועד וויין למזבח, ער שטייט פון די מזבח צו די וואנט פון די אילם, און ביסט אויך מקיים די מזבח הוא אוהלו פסח אוהל מועד, דער איז נאטינג אין ביטווין די טיר צו די מזבח, בסך הכל מען לייגט צו נאך פינף וואם עס זאל נישט מפסיק זיין, אבער גלייך נאכדעם קענסט עס שוין אוועק שטעלן, סאו וואס האט רבי יוסי גלילי געדארפט זאגן פשר אלל די וועי נאך די גאנצע מזבח? און די פראבלעם איז מיט דעם אז טאמער גייסטו דארטן לייגן נאך די מזבח גייסטו נישט מקיים זיין דעם סת ה בין אוהל מועד ובין המזבח, איך האב דאך א סתירה דא און איך וויל ביידע זאלן שטימען. סא דאס איז קלאר רבי יוסי גלילי האלט אז די מזבח איז נישט געווען אויף דרום זייט, דאס נישט, דרום זיכער נישט. זאגט די גמרא עס איז דא א צווייטע מעגליכקייט, אי נמי כסובר, ס'קען זיין אז ער האלט, דער רבי יוסי הגלילי האלט, אז חציו בצפון, האלב פונעם מזבח געווען אין צפון זייט, וחציו בדרום, האלב איז געווען, אין אדער ווארדס די מזבח סקווער איז געווען עקזעקטלי טו די האלף פון די טיר, איז נוהג מאי בין כותל להיכל אל הדרום, נאך די האלב, נאך די דרום זייט צו טארדס די עפענונג פון די היכל בין אילן ולמזבח, אז פון די האלב פון די מזבח פון דרום זייט, וואס ווען די צוטיילסטע סקווער איז געווען טערטי טו, סאו מען צוטיילט עס אין האלב איז דא זעכצן אמות אויף יעדע זייט, גייסט אים זאגן אקעי ס'דא פינף אקעגן די פסח וואס מען קען נישט ציילן, האלט מען נאך ביי א עלף, ס'איז נאך דא עלף וואס קען יא זיין, קענסט נאך דארטן לייגן ביי די עלף די כיור וואס זאל נישט זיין קיין חציצה צווישן די מזבח און די היכל, נאו אפילו לאזט מיך זאגן אקעי ווי גאנא העוו טו עד אנאדער פייוו וועגן די אילום די פסח אילום. מי נמי כסוף וקדושת אוהלים והיכל כבודי און סגייט זיין א פראבלעם ווייל סנישט פסח אוהל מועד, נויגט מען מקוץ אל אילם נלדרים הייב אן נאך די טיר מיין אילם ווילם מזבח סאו פון די זעכצן אמות פון די האלב פון די מזבח וואס איז אין דרום זייט איז דא צען די פינף פון די פסח אוהלים פון די פסח ההיכל פלאס די פינף פון די פסח אוהלים איז נאך אלץ דא זעקס ווי די קענסט עס לייגן און קענסט מקיים זיין ביידע פסוקים פשוט פשט. סאו אגעין, עס קען האבן די ערשטע צען פון דרום זייט קענסטו עס נישט אוועקשטעלן די קיר, ווייל עס איז דא פינף פון די פסח ההיכל, עס איז דא נאך פינף פון די פסח אהלים, דארט קען עס נישט זיין א הפסק צווישן די מזבח און די פסח, אבער עס איז דא נאך זעקס אמות פון די מזבח אגעינסט די וואל פון די וואנט פון די אילן וואס איך קען עס דארטן לייגן, פארוואס האט רבי יוסי הגלילי געזאגט ניין איך קען עס נישט לייגן בכלל, יו גאטא פוש איט אווער אלל די וועי אינגאנצן נאך די מזבח. סאו רבי שרביט האט געברענגט א ראיה אז לויט רבי יוסי הגלילי וואס זאגט עקיע איז נישט געשטאנען צווישן די מזבח און די אולם ממש נאר אפגערוקט אביסל און נישט געווען די מזבח אינגאנצן אין דרום זייט און אויך נישט אין די פיפטי פיפטי רעינדזש דאס נישט אילו לאו גייט מען מוזן זאגן די ריזען איז רבי יוסי הגלילי זאגט איך קען נישט אוועקשטעלן די עקיע צווישן די אולם און די מזבח ממש משום די כסובר כולו מזבח בצפון ער האלט אז די גאנצע מזבח איז געווען אין צפון זייט סאו די דרום קארנער פון די מזבח איז אגענסט די עפענונג פון די היכל די סענטער פוינט פון די היכל אין די פסח אולם, און אויב דו גייסט אוועקשטעלן די קיר צווישן די מזבח און די אולם ממש, גייט עס זיין א חציצה צווישן די טיר און די היכל אולם, גייסט נישט קענען מקיים זיין די פסוק מזבח וואויל פסח אוהל מועד, האט ער געזאגט איך מוז אפרוקן די קיר פון די דרום זייט פון די מזבח אביסל, נישט ס'זאל זיין א הפסד צווישן די מזבח און די אולם ממש, קומט אויס די גאנצע מזבח איז געווען אין צפון זייט, די הארט פון די מזבח, די סקווער, די טערטי טו, ס'איז גראדע גימטריא עלעווען, הייבט זיך אן אגענסט די עפענונג די מיטן פון די אזור'ע צו צפון זייט, איך קען נישט אוועקשטעלן די קיר די ערשטע פינף אמות, ס'גייט זיין א הפסק צווישן די מזבח און די פסח, פאר דעם האט רבי יוסי הגלילי געזאגט לייג עס אין די האלב זייט פון דרום זייט פון די אזור'ע, ס'זאל נישט זיין קיין הפסק צווישן די מזבח צו די טירצען פון די אוהל מועד. פרעגט די גמרא, ונוק מאי בין המזבח ולהיכל בצפון, זאל איך אוועקשטעלן אגענסט די וואנט פון די היכל, אפגערוקט אביסל צו די צפון זייט פון די פסח און היכל, היות ס'איז נאך די ערשטע פינף איז עס נישט קיין הפסק צווישן די טיר און די מזבח, ס'קען זיין אין די צפון זייט, פארוואס זאגסטו דווקא אין דרום זייט אלל די וועי? דברי בעל קוסובע ע ה, קדושת היכל, אזוי ווי מ'האט פריער געשמועסט בעת די אמות החזרה, קדושת היכל ואילן מחודא, די קדושת ההיכל, די עפענונג און די קדושת החזרה איז די זעלבע זאך, די קדושת ההיכל די קדושת אילן איז די זעלבע זאך, איז כנ מ און לויט וואס מ'האמיר כותל היכל לצפון, הבל לבין אילן ועל המזבח דעטס אלסא גאנע בי א פראבלעם, די מזבח גייט נישט זיין אגענסט די פסח אוהל מועד. פרעגט די גמרא אקעי פיין נישט געפערליך אבער ווען נויט מען מכותל אילן מלצפון פון די. צפון זייט פון די שוועל פון די צפון זייט פון די פון די צפון זייט פון די טיר פון די אולם ווי ביי אן אולם וויל המזבח עס נאך אלץ קענען מקיים זיין ביידע פסוקים קומט די גמרא מיט א נייע דרש ווייל ומקרא שטייט אין פסוק צפונו מיט א עקסטרע היי סאו קען שטיין על ירך המזבח צפון פון די איבריגע לשון דרש'נט מען שיהי' צפון פנים הכלים ס'זאל זיין אינגאנצן ליידיג און היות די קיר איז א כלה דעטס נאט עמפטי ספעיס, רש י זאגט אין יומא דף לז עמוד א', צפון מיינט עמפטי ספעיס, עמפטי עיר ספעיס, נאטינג אין ביטווין, די קיר וואס איז א כלה איז עפעס אינצווישן ממילא איטס א פראבלעם, סאו ס'זאל זיין אן קיין שום כלים, די מזבח איז נאט קאנסידער א כלה, ס'איז קאנסידערט ממש א בנין ממש, ממילא ער קען זיין אין צפון זיין, מה שאין כן די קיר וואס איז א כלה קען נישט זיין אויף די צפון זייט בשום אופן, און ממילא מוז איך זאגן ס'מוז זיין אינגאנצן צו דרום זייט. א גאנצטע פסח קען עס נישט זיין, עס קען נישט מאכן קיין הפסק צווישן די מזבח צו די טיר, און אים האט רבי יוסי הגלילי געזאגט ס'זאל זיין א גאנצטע עבר א מזבח אבער נישט בפועל ממש, בצד דרום זייט. סאו אונז האבן געברענגט דא א ראיה אז רבי יוסי הגלילי האלט אז די מזבח שטייט אינגאנצן, הגם מ'רעדט מזבח רעדט מען די סקווער אין צפון זייט. נאו, די גמרא פרעגט אבער פארוואס דארף עס זיין אינגאנצן אין דרום זייט? זאל זיין ערגעץ אינצווישן. סאו מיין טענה די פאלג אולי די רבי יוסי הגלילי, ווער איז דער שותף וואס האלט וואס דינגט זיך מיט רבי יוסי הגלילי, ער האלט אז די גאנצע מזבח איז געווען אין דרום זייט? ר' אליעזר בן יעקב, יעצט גייט עס אויף ר' אליעזר בן יעקב, די טענות האט מען געלערנט אין א ברייתא, ר' אליעזר בן יעקב אוי מען שטייט אין פסוק צפוניים מיט די עקסטרע איי, שייט צפון פנים מקלים ואפילו מן המזבח. אפילו די מזבח זאל אויך נישט דארט זיין, פאר דעם האט די קוה געדארפט זיין אינגאנצן אויף די אנדערע זייט, ווייל גארנישט האט געקענט זיין אויף צפון זייט, לשיטתו איז די מזבח אויך געווען אין דרום זייט פון די אזורית. לאמיר צוזאמנעמען די דריי שיטות, איי נאו איטס אווערוועלמינג, דאס איז זבחים ארץ וועסט. סאו ס'איז דא דריי שיטות פון תנאים ווי די מזבח איז געווען. די ערשטע שיטה איז געווען רבי יוסי לויט רבי יוחנן, און אויך רבי יוסי הגלילי האלטן די מזבח איז געווען אין צפון זייט פון די אזורית. די צווייטע שיטה איז געווען רבי יהודה, ער האלט די מזבח איז געווען אינצווישן. צו ספליט לעין אינמיטן די מזבח די סקווער אגענסט די פעיסער. די דריטע שיטה געווען רבי אליעזר בן יעקב האלט אז די גאנצע מזבח איז געווען אין דרום זייט פון די אזורים. די לכאורה האט מען געשמועסט נעכטן אז רבי יוסי בן רבי יהודה די דריטע רבי יוסי האלט אויך אז ס'איז געווען אינגאנצן אין דרום זייט. ווייל לגבי צפון וואס ס'זאל זיין. עמפטי עיר ספעיס מיט גארנישט אינצווישן, איז אינקלוד דאס די מזבח אדער נישט? איז תלוי אין די מחלוקת רבי יוסי הגלילי און רבי לייזער בן יעקב אויב נאטינג נאטינג אדער נאר א בנין נאר א כלה האט זיין א פראבלעם אבער א בנין אזוי ווי די מזבח האט נישט זיין קיין אישו. אבער ס'איז אינטערסאנט אז לויט רבי יוסי הגלילי דווקא כלים זענען מפסיק אבער א בנין קביעה, די מזבח און סאמטינג עלס וואלט נישט געווען קיין הפסק. נאו מעין ענין לענין, ס'איז דא א הלכה. א אינטערעסאנטע הלכה אין הלכות תפילין, סימן צדיק, סימן כ א, אז ווען מען שטעלט זיך דאווענען זאל נישט זיין קיין דבר החוצץ צווישן דעם מענטש און די וואנט פון די בית מדרש, שוד בי דיירעקטלי צו די וואנט, קען זיין פון דעם קומען די סלאנים און זיי שאקלן זיך אריין אין די קארנערס פון די בית מדרש, ביי פענסטערס זיי האבן ליב סאו א גאנצע די בית מדרש אין מאה שערים איז א באנטש פון פוינטערס אזוי ווי פון פענסעס מען שאקלט צו עס איז ריזערווד קארנערס, מענטשן שאקלן זיך שטארק אריין, ס'זאל זיין דיירעקטלי צו די וואנט, אבער די מחבר שרייבט א אינטערעסאנטע זאך אז א דבר קביעה. למשל א ארון אדער א תיבה, די בימה אדער א שאנק, א ספרים שאנק, וואלט נישט געווען קיין חציצה, א טיש אדער א בענקל וואלט געווען א חציצה וואלט געווען א פראבלעם, אבער מען זעט דער חילוק, א דבר קביעה איז קאנסידערט אזוי ווי די בית מדרש אליינס, ס'הייסט נישט קיין הפסק, א כלה וכדומה איז יא א הפסק, אבער די די טז שרייבט, וואס? און גער וואס איז די טענה? נישטא גארנישט. חוץ יעצט האבן געמאכט אין טייערע פלעצער פאר יא זיי סעי וואטעווער מאני קען דא מאר מאני קען דא אבער די טז שרייבט אז די יעדע זאך וואס איז לצורך התפלה איז נישט קיין הפסק סאו אויב אזוי לויט דעם איז נישט קיין פראבלעם אז מען איז נישט מקפיד ס'זאל נישט זיין נישט זיין קיין שטענדע אינצווישן ס'זאל נישט זיין קיין בענקל ס'זאל נישט זיין קיין טיש ווייל ס'איז לצורך התפלה וואלדנט בי א אישו קען זיין דאס איז איינע פון די ריזענס וואס די די אלטע בתי מדרשים האבן אריינגעבויט די טישן און בענק אריין אין די פלאר אריין. ס'זאל זיין קביעות, מ'זאל זיך נישט שאקלען, וואודנט בי ער פראבלעם מיט די שיטה. אין די פוסקים ווערט געברענגט אז אפילו א טיש וואס איז נישט מחובר, אבער טאמער ס'האט א מקום קביע, איז קאנסידערט אזוי ווי ס'איז קביע איווען דאו ס'איז נישט מחובר. די רמא שרייבט א אינטערעסאנטע זאך, אז א מענטש איז נישט מפסיק, א ליווינג קריעטשור, א ליווינג מענטש, איז נישט קיין פראבלעם, נאך א מזל, ווייל שטעל דיך פאר ווען ס'איז יא א פראבלעם, ווי האב אישוס וויט די אויבן אן עזר איז ווען יעדע איינער וואלט געגאנגען צום מזרח זייט זאל נישט זיין קיין הפסק איך ווייס נישט וואלט געווען א וואן שירעדיגע בית מדרש אקראס א מייל לאנג און ס'וואלט נאך אלץ נישט געווען קיין פלאץ אבער לגבי די בענקלעך קען זיין ס'איז יא דא א סברה צו זאגן מ'זאל עס ריקן אויף די זייט ס'זאל נישט מפסיק זיין צווישן די מענטש און די וואנט פארוואס ווייל ס'איז נישט קיין דבר הכפייה און ס'איז נישט לצורך הטבילה ממש איז עס א פראבלעם נאר אסאך מאל זעט מען ביי ביי חתונות זעט מען אז מען שטעלט זיך דאווענען מעריב אינמיטן די חתונה, און מענטשן כאפן אן א בענקל, מען האלט זיך אן מיט א בענקל, נאו אויב מען דארף עס האבן פאר סופארט,
אקעי, לאמיר די אנדערע קאפסקעס זיין, אויב דארף עס האבן פאר סופארט איז סתם אזוי א פראבלעם, ווייל מען קען טאר זיך נישט אנלענען, טאמער נעמסטו אוועק די בענקל פאלט אפ, קען זיין טאמער נישט וועט ער פאלן, אפשר מעגן יא, אבער סתם אלץ צו פארמאכן די אויגן און זיין מער פארדווייקערט לויט די שיטה, לכאורה איט שוד בי אן אישו, סאו לכאורה איז עס בעסער ס'זאל זיין ליידיג, א מענטש איז נישט קיין פראבלעם, א מענטש שטייט אין פראנט פון דיך איז נישט קיין אישו, אבער די בענקל וואס איז נישט קיין קביעה, לכאורה וואלט געווען א הפסק, אן דעט נאוט לאמיר גיין אביסעלע ווייטער. אמר רב, א ליטעל לייטער גמרא, מזבח שנפגם, די מזבח דארט גייט טשיפט, כל הקדשים שנשחטו שם, אלע קרבנות וואס מ'האט גע'שחט'ן דארט און פסילין זענען פסול, אפילו אז מ'האט עס געפיקסט רייט עוועי, און יעצט קען מען שוין צוריק לייגן פרישע בלוט אויף די מזבח, זענען אלע קרבנות פסול. ווי לערנט מען עס ארויס? מקרא היו בידיינים, ס'האט געהאט א פסוק, אבער, סארי, שכני, ושכני הי', לאמיר זאגן, אויב איך עס נישט גוט ארויסגייעך נישט שרייען נאכאמאל, אבער מ'האט פארגעסן די פסוק, מ'האט פארגעסן די מקור. אקעי, סאליק רב כהנא, רב כהנא איז ארויפגעגאנגען פון בבל קיין ארץ ישראל, אשכחי לר' שמעון בר רבי, האט ער געטראפן ר' שמעון בר רבי, די קאומא משום רבי ישמעאל בר רבי יוסי, מנין למזבח שנפגם, א מזבח דעט וואס טשיפד אוועי, שכל הקדשים שנשחטו שם זענען פסולין, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, מזבח אדמה תעשה לי, מ'זאל מאכן א ערדענע מזבח, וזבחת עליו את סעודותיך ואת שלומיך, ווייל לכאורה איז שווער, וכי עליו אל תזבח, דווקא אויף די מזבח אליינס דארף מען שעכטן? ס'איז נישט אמת, א עולה קען מען שעכטן עניוועיר אין צפון זייט פון די עזרה, א שלמים קען מען שעכטן אין די גאנצע עזרה, סאו וואס איז דער עליו דווקא אויף די מזבח? נאר וואס דען די עליו מיינט, אלא עליו מיינט אז מ'קען נישט שעכטן נאר ווען ס'איז דא דארטן די מזבח, איטס לייק תלוי אין די מזבח. כשהיא שוליים, דעמאלס קענסטו שעכטן, אבער ולא כשהיא חסר, אויב עס טשיפט אוועי, קען מען נישט שעכטן, אמער, האט ער זיך ר' כהנא זיך אנגעקוקט, אה, דו דערמאנסט מיך יעצט, היי נקרא די שטאמט לילה רב, דאס איז די פסוק וואס רבא האט פארגעסן. נאר סימילער צו די הלכה איז דא, ס'דא וואס פירן זיך אז ביי א פלאץ וואו ס'איז נישטא קיין ספר תורה, זאגט מען איבן נאר מ'עט זאגן תחנון עט מען נישט זיין קיין אפילו ס'איז א פיים ס'ווענדט זיך טאמער ס'איז דאך דא אזוי ווי די מזבח טאמער ס'איז נישט דא קען מען נישט שעכטן גייט מען נישט זאגן גייט נישט זאגן קיין נפילת אפיים נאר דא איז מ'קען זאגן זיצעדיגייט אדער שטייעדיגייט אבער נישט מ'זאל אראפ לייגן די קאפ נאו מ'מיינט אפשר דאס איז קיינמאל נישט געווען די מזבח וואס נעווער אוט אוו סערוויס אבער די גמרא זאגט אין סוכה דף מ ח איז דאך געווען דער כהן דער צדוקי וואס האט אנשטאטס אויסגיסן די נוסח המים נאנט צו די קרן האט עס געגאסן אויף זיין פיס און מען האט אים פארשטיינערט מיט אתרוגים, און די גמרא דערציילט אז די מזבח וואס טשיפד, וואס דעמעדזשד, וואס האט מען געטון? מען האט גענומען א בול של מלח, א הענד פול אויף זאלץ, און מען האט עס אזוי צוגעפינישט ס'זאל אויסזען גוט, די מזבח איז געווען פסול אבער מען האט נישט גע'שחט'ן, אויף אזויפיל האט מען עס צוגעדעקט אז אלס מראית עין ס'זאל זיין די כבוד פון די מזבח זאל זיין ערץ בית. אין די ירושלמי אין סוכה שטייט, דער כהן איז געשטארבן פון זיינע וואונדן. און דער בן יהוידע פרעגט, וויאזוי שטארבט מען פון אתרוגים, קאוד בי היל בי בלעק ענד בלו, אבער צו שטארבן פון אתרוגים, מען זאל ווארפן א מיליאן אתרוגים איינס נאכן צווייטן, שטארבן איז איז א ליטעל א טאף טינג, וויאזוי וויאזוי שטארבט מען פון דעם? זאגט ער, מוז זיין אז די די די בני ישראל האבן אין די בעק פון די האנט, דאס הייסט אין די האנט, צווישן די אתרוג און די האנט, האט מען אריין געלייגט א שטיינער אויך, זיי האבן פארשטאנען די רבנים גייען זיי נישט לאזן דאס טון, און עס באהאלטן נאר אתרוגים, גיווען גיווען אזעלכע, מען ווארפט אים אזוי ווי ביי ביי א אויפרוף. און מ'האט באהאלטן שטיינער אונטער דעם הקופה בעיקר קנאים פגעו בו און מ'האט אים אזוי אוועקגעלייגט. נאר רש י און בבלי אויף די גמרא שטייט נפגמו קרן של מזבח זאגט רש י על ידי אבנים שזרקו בו. לויט בן יהוידע אז מ'האט צוגעלייגט די שטיינער שטימט עס זייער זייער גוט אבער זעהן מיר אז די מזבח וואס טשיפט אין סערוויס דורך דעם וואס מ'האט עס פארשטיינערט עטליעסט איין מאל וואס אין צווייסט מען וועגן אבער פון רב קומט אויס אז די מזבח די טשיפ פסל'ט נאר די קדישים שנשחטו שם. נאו, טאמער האט מען פארלאזט דארטן די קדישים ביז מען האט געפיקסט מען האט געלאזט די בהמות שטיין איווען דאו זיי זענען שוין געווען הייליגע בהמות מקדש מען האט עס געלאזט דארטן שטיין ביז מען האט געפיקסט די מזבח איט וואלדנט בי א פראבלעם איווען נאר מזבח וואס טשיפט אין ביטווין נאר די געשאכטענע בהמות וואס מען האט נאכנישט געשפריצט די בלוט זיי גייען זיין פסול. נאר רבי יוחנן נאר מער איכות זה ואיכות זה, סיי טאמער ס'איז שוין גע'שחט'ן געווארן בשעת מ'איז ווייכע געווען געטשיפט, סיי טאמער מ'האט עס גע'שחט'ן נאכדעם וואס מ'האט עס געטשיפט, אין אדער ווארדס ס'איז געווען הייליג פארדעם, פסילין איז עס פסול, עניטינג וואס איז הוקדש געווארן פאר מ'האט פוגם געווען אין די מזבח גייט עס זיין פסול, ווייל די הלכה איז ביי קדשים, יעדע זאך וואס איז אמאל געווען ראוי פאר די מזבח, ענד וואס סוספענדעד פאר וואטעווער ריזען איז עס דוחה מן המזבח איטס קאנסידערט דיסקוואליפייד לעולם אפילו מען האט עס געפיקסט. אויב אזוי ביי דיר האסטו עס מקדיש געווען האט מען עס געקענט מקריב זיין אויף די מזבח די מזבח איז געווען גאנץ דעמאלס נאכדעם די מזבח גאט טשיפט איז עס געווארן דיסקוואליפייד פון יעצט ווייטער איז עס שוין פסול אפילו מען האט אוועקגענומען די פראבלעם. נאר במאי פליגי וואס איז די סברות המחלוקת? רוב סאווער רב האלט ביי לחיים איין נאן נתחם, ווילאנג ס'איז נאך דא א ליווינג הארט ביט אין די בהמה ווערט עס נישט אוועקגעשטופט, איט דאזענט געט דיסקוואליפייד, טאמער ס'איז געווארן פסול מחיים און ס'איז צוריק געווארן ראוי נאכדעם מ'האט געפיקסט די מזבח, איז עס נישט פסול מקריב צו זיין, פארדעם האלט רוב איווען דאו ס'איז געווען קדשים פאר מ'האט פוגם געווען די מזבח, אויב מ'האט געפיקסט די מזבח פאר מ'האט עס גע'שחט'ן איז נאך אלץ ראוי, רבי סטעפאנסקי איז געגאנגען מיט דעם, דער מעשה רבי ישראל סאלאנטער געגאנגען אין גאס שפעט ביינאכט, האט געזען די די שו מעקער האט נאך געארבעט און פלעצלעך אזוי שפעט ביינאכט וואס ארבעסטו? איז כל זמן די נשמה ברענט ווילאנג די די לעכט ברענט איז דאך דא האפענונג קען מען נאך אריינכאפן איז ווילאנג די נשמה ברענט קען מען נאך כל זמן שבא לחיים אינו נדחה ווילאנג מען לעבט נאך דער סטיל האופ איטס נאט טו לעיט מען קען נאך פיקסן אבער ווי רבי יוחנן סובר רבי יוחנן האלט בא לחיים נדחן אפילו לעבעדיגע קען מען אויך אוועקשטופן סאו טאמער האט מען געפיקסט די מזבח פאר די שחיטה איז עס קדוש און פסול און דיסקוואליפייד קען מען עס שוין מער נישט נוצן. ווייסט פאר די פרעגן א קשיא אויף רב'ס שיטה. ס'איז דאך געלערנט אין א ברייתא כל הקדשים שהיו עד שלא נבנו המזבח אלע קדשים וואס מ'האט געהייליגט אלע בהמות וואס מ'האט מקדיש געווען די חברה וואס זענען צוריק געקומען פון גלות ווען מ'האט אויפגעבויט די צווייטע בית המקדש ואחר כך נבנה המזבח שפעטער האט מען געבויט די מזבח איז פסולין פארוואס ווייל בזמן החורבן זענען די בהמות נישט געווען קוואליפייד מקריב צו זיין ס'איז נישט געווען קיין מזבח אויב אזוי וואס דיסקוואליפייען יעצט ברענגסטו עס צוריק האסט געפיקסט די מזבח כיוון שהיתכן היתכן. נאו, נבנה, סא די גמרא פארשטייט די ברייתא, נבנו, וואס שטייט אין די ברייתא מיינט אז די קדשים זיי האבן שוין מקדיש געווען פאר מען האט געבויט די מזבח, פאר מען האט געבויט די בית שני, אבער לכאורה דיע קדשים דכיען מאי יקרינן היא, זיי האבן קיינמאל נישט געקענט ריעלי מקרב ווערן אויף די מזבח, סאו טאמער איז דכיען מאי יקרה, טא ווילאנג ס'לעבט איז נישט קיין פראבלעם, דעמאלטס פארוואס האט מען עס נישט געקענט מקריב זיין? דא שטייט מען האט עס נישט געקענט מקריב זיין ווייל ס'איז געווען פסול פאר די מזבח, אויב ס'איז לעבעדיג וואי שוד איט בי א פראבלעם? אילו גייסטליכקייטן דארפן גורס זיין די גירסא סלייטלי דיפרענט אז אלע קדשים וואס זענען געווען מוקדש עד שלא נהרס מזבח, דאס הייסט אויב האט מען מקדש געווען א קרבן פאר מען האט צובראכן די מזבח פאר בית ראשון איז עס פסול מקריב צו זיין אין בית שני ווייל עס איז געווען אפגעשטופט, דיסקוואליפייד, אלע יארן פון די חורבן, און דאס איז א דחי לויט יעדע איינער ווייל דאס איז געווען ראוי צו שעכטן ביי די אלטע מזבח ביי די בית ראשון פאר די בית מקדש איז חרוב געווארן, ס'איז נישט דחי מהעיקרא, איט וואס קוואליפייד צו שעכטן, ס'איז געקומען די חורבן. איז געווארן דיסקוואליפייד יעצט שפעטער אפילו מ'האט געבויט א נייע מזבח איז עס נישט צו איז עס נישט ראוי צו נוצן פרעגט מוהרא ן הערסט זאגט די מזבח איז חרוב געווארן בית ראשון דו ברענגסט עס יעצט צוריק ביי בית שני הוא איז דקן ליהי די בהמה איז שוין סעווענטי יערס אולד עט א מינימום אויב אזוי עס האט געהאט הירינג עידס מיט גלעזער מיט מיט א שטעקן ס'איז ס'איז זיכער נישט כשר א מזבח דארף זיין א פריש ביי לאמיר זאגן ס'איז שייך במציאות ס'איז לכאורה שווער צו זאגן א בהמה זאל לעבן אזוי לאנג אבער לאמיר זאגן ס'איז יא געווען וואלט עס געווארן דיסקוואליפייד אלץ זקנו פארגעט אבאוט עוועריטינג עלס. אלא נאר וואס דען דארף מען טשעינדזשען די גירסא נאך מער, אז כ'ווער מרעיש עד שלא נפגע מהמזבח פאר די מזבח איז געווארן פוגם, ואחר כך נפגע מהמזבח איז עס פסול, אין אדער ווארדס בהמה וואס אין סערוויס, מען האט מקדיש געווען די בהמה פאר מען האט עס גע'שחט'ן, איז עס געווארן דיסקוואליפייד, איז משמע אפילו מען גייט יעצט פיקסן די מזבח פאר מען האט גע'שחט'ן די בהמה, איז נאך אלץ פסול די קרבנות, היות עס איז געווען דיסקוואליפייד לעבעדיגייט. רב האט געזאגט א לעבעדיגע זאך קען נישט ווערן דיסקוואליפייד, לכאורה א קשיא אויף רב פון די פון די פון די ברייתא. זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט ולא תריץ קום מתרצת האט זי נישטא געדארפט עדיטען די ברייתא ס'זאל שטימען לויט דיך אויך? אויב איז ער לויט רב גייט מען עס פיקסן אביסל מער, איינמאל מ'מאכט שוין די אפערעישאן נעמט מען שוין ארויס אנדערע זאכן, מ'זאגט מ'גייט קיין מעקסיקאו צו מאכן די לעפ בענד סורדזשערי מ'קומט צוריק מיט א קידני ווייניגער אויך, יא סאו איינמאל מ'שניידט שוין קענסטו שוין עדיטען אזוי ס'זאל שטימען לויט רב, והיינו זאג אז די ריכטיגע גרסה איז. ציינער, לעבער, אלעס. יא, וויימער זאגט אז די ריכטיגע גרסה איז, אלע קדשים שנשחטו וואס מען האט גע'שחט'ן פאר די מזבח איז נפגעים געווארן, סאו אין אדער ווארדס, מען רעדט שוין פון א גע'שחט'נע בהמה, און נאכדעם איז די מזבח געווארן דיסקוואליפייד, מען האט עס געפיקסט איז עס פסול, ממש אזוי ווי שיטת רב, ווייל דא רעדט מען פון א טויטע בהמה נישט קיין לעבעדיגע, אויב אזוי איז עס געווארן דיסקוואליפייד קען מען עס נישט מקריב זיין. פרעגט די גמרא ואמר רב גידל אמר רב, אגעין, רב גידל אמר רב, אז די מזבח שנעקד, די מזבח הפנימי וואס מ'האט ארויסגעריסן פון פלאץ, מ'הקטירן קטורת פון מקום, מ'גייט עס מקדיש זיין אויף זיין טעריטארי, אדער וואס די לאקעישן פון די מזבח איז געווען גענוג מ'זאל קענען מקריב זיין דארטן די קטורת. קומט אויס פון רב'ס ווערטער אז די מזבח אליינס איז נישט מעכב די עבודה, נאר איך קען עס טון אויפן פלאץ פון די מזבח. אויב אזוי פארוואס האט רמב ם געזאגט אז קדשים שנשחטו בזמן פגע מוסף פון די מזבח איז פסול? קענסט עס דאך טויטן שעכטן אויפן פלאץ אפילו די גאנצע זאך איז נישט טויט שעכט עס אויפן פלאץ פון די מזבח. זאגט די גמרא קדמ. איז עס גוט פאר אלעס אדער נאר פאר קטורת? סאו איט סאונדס לייק רב דאזענט העוו א פראבלעם אז מזבח האס קוואליפיקעישאנס אלל עקראס די באורד. אזוי האלט די גמרא יעצט דא. זאגט די גמרא קדמ. רב אזוי ווי רב האט געזאגט לגבי א צווייטע זאך אז מודה הוי רבי יהודה בדמים. אפילו רבי יהודה וואס האלט אז די גאנצע פלאו פון די אזהרה האט קדושת המזבח מקען עס מחריב זיין ווי סזאל נאר זיין. זאלסטו לגבי מקריב זיין די עמירם, די פלייש פון די קרבן, קענסטו מקריב זיין די גאנצע עזרה, דעטס נאט א פראבלעם, אבער די בלוט וואס מען דארף שפריצן, וואס וואס דאס איז די עיקר כפרה, דאס איז נאר אויף די מזבח אליינס, אויב אזוי הכי נמי לגבי שיטת רב, גיי איך זאגן, רב זאגט ס'דארף נישט זיין קיין מזבח, דאס איז לגבי מקטיר זיין די קטורת פון די מזבח הפנימי, אבער מודה רב בדמים, ווען מען דארף לייגן די בלוט אויף די מזבח, שטייט וואס ואכט העולב דארף זיין אויף די מזבח, פון דעם גייט רב האלטן אז קדשים וואס מען האט גע'שחט'ן בשעת די מזבח איז געווען פגום, גייט זיין פסול. מאי רבי יהודה, ווי זעהן מיר שיטת רבי יהודה? תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, די פסוק רעדט דארטן לגבי זבחים, שלמה המלך האט מקריב געווען ווען ער האט מקדש געווען און מחנך געווען די גרויסע בית המקדש, שטייט אין פסוק, ויאמר ה' קידוש המלך את תוך החצר וגומר, ער האט מקדש געווען נישט נאר די מזבח נאר די גאנצע חצר האט ער געמאכט בקדושת המזבח, פארוואס? כי עשו שם את האוהלו ואת המנחה ואת כל והשלום, עס קען אזויפיל בהמות, די זאגט ווי די פסוק מסביר כי מזבח הנחושת אשר לפני ה', די ארידזשינעל מזבח וואס משה רבינו האט געמאכט, קטן מהיכול, איז געווען צו קליין פון קענען נעמען אזויפיל קרבנות, את האוהלו ואת המנחה ואת השלום וכו', מילא, און ער דרשנ'ט. באלד זעהן מיר, זעה, לאמיר זעהן, לאמיר זעהן, דאס גייט די גמרא דא רעדן, דאס איז די מקח וואס דו געדענקסט פון די לעצטע מאל פון שס, איז טאקע דא. גמרא, דברים ככתבן, ע ה דרשן דברים ככתבן, פשוט פשט, אין אדער ווארדס, אז שלמה האט מקדש געווען די גאנצע פלאר פון די עזרה בקדושת המזבח, אז מען זאל קענען דארטן מקריב זיין אלע קרבנות, אבער לגבי שפריצן די בלוט, איז רבי יהודה מודה, ניין, דאס קען מען נאר טון אויף די מזבח אליינס, אזוי ווי ר ר האט געזאגט אויבן. ניין, פארוואס? ווייל די מזבח וואס שלמה המלך האט געבויט איז געווען צו קליין צו ברענגען אלע איימירן פון די אלע קרבנות אויף יענע טאג, איבן דאך די מזבח וואס שלמה המלך האט געמאכט איז געווען ריעלי א מזבח אבנים, ס'איז נישט געווען פון נחושת, באט איט וואס נאון עז די מזבח הנחושת דעט וואס די ריפלעיסמענט פון די מזבח הנחושת, דברי רבי יהודה, זעט מען אז רבי יהודה האט געהאלטן אז שלמה האט מקדש געווען די גאנצע פלאר פון די עזרה מקטיר צו זיין איין נירם אנלי, די מזבח איז געווען צו קליין מקריב צו זיין אלע קרבנות אויף די מזבח, אבער שפריצן די בלוט איז ער זיכער מודה דארף זיין אויף די מזבח אליינס. אמר לו רבי יוסי, ולא כבר נמס, און אין תס' עמוד ב' שטייט דאך אויפן פסוק, שטייט אין פסוק לגבי די מזבח הנחושת מזמן משה רבינו ביז שלמה המלך איז געקומען מיט די נייע כלים, אלף עולות יער לשלמה על מזבח ההיא, אויף די ארידזשינעל קרבן, אויף די ארידזשינעל מזבח האט שלמה די מאקסימום מען האט געקענט נוצן איז געווען טויזנט קרבנות א טאג, דער פסוק רעדט דארטן אנהייב פון שלמה המלך די ערשטע פיר יאר, בערך פיר יאר פאר מען האט געבויט די בית המקדש, האט מען נאך גענוצט די אלטע מזבח, מען האט עס גערופן די במה הגדולה, ס'איז נאך געווען פון משה רבינו'ס צייטן, דארט האט מען די מערסטע געקענט מקריב זיין טויזנט קרבנות. דאס איז די מאקסימום וואס מען קען טון אין איין טאג, ס'איז געווען דארטן א ספעשל פייער וואס איז אראפ פון הימל, ס'איז געווען די אש תמיד על המזבח איז געווען פייער פון הימל, און דאס האט געקענט, ס'האט געהאט א געוואלדיגע הייסקייט, ס'האט געקענט פארברענען אזויפיל קרבנות אין איין טאג.

יענע טאג. די גמרא גייט ארום רעדן וועגן די אלע זאכן, לאמיר זען. מיינט ווייל די גמרא טוט עס אין א היינטיגע דעם. עס פאר זיך לויט ווי איך פארשטיי איז געווען די טאג וואס מ'האט מיין טייערע קייט כ'האב דיך זייער ליב אבער לכאורה איז משמע פון פסוק ביום חנוכת המזבח ויזבח שלמה זבח השלמים אשר זבח לה' בקר עשרה משניים אלף וצאן מאה ועשרים אלף א טאטעל אוו הונדערט פארטי טו טאוזענד, קען זיין איך בין ראנג אבער אזוי פארשטיי איך אין פסוק, וכשאתה מגיע לחשבון עולות על מנין אמות, דו גייסט מאכן די חשבונות פון די אמאונט פון קרבנות וואס מ'האט מקריב געווען ביי איטש פון די מזבחות, קאמפעירינג משה רבינו'ס מזבח צו שלמה'ס מזבח, זה גדול מזה, דאס הייסט די מזבח הנחושת איז וואס מ'האט מקריב געווען טויזענט עולות, די גאנצע שטח ווי מ'האט עס מקריב געווען איז ריעלי געווען שלום נאר א אמה אויף א אמה. פארוואס? ווייל ס'איז געווען א סך הכל א פייוו ביי פייוו, מ'גייט דידאקטן פון דעם די די קרנות פון איטש זייט, סאו האלט מען שוין ביי טרי ביי טרי, נאכדעם האסטו א אמה פאר די הילוך הכהנים, האלטסטו ביי א וואן ביי וואן, איינס פון איטש זייט, און אויף דעם האט מען מקריב געווען, וואס? ס'איז געווען א אייז שמלמל יו ט מן השמים, ס'האט געהאט א געוואלדיגע כח, ס'איז געגאנגען זייער שנעל. נאר די מזבח, די נייע מזבח איז די מקום המערכה געווען, די פלאץ ווי מ'האט געלייגט די מערכה, טוועני ביי טוועני, טוועני ביי טוועני איז פֿיר הונדערט סקווער אמות, ס'איז פֿיר הונדערט מאל מער ווי משה רבינו'ס מזבח. אויב אויף משה'ס מזבח פון וואן ביי וואן האט מען מקריב געווען טויזנט קרבנות, וואלט מען לכאורה געדארפט מקריב זיין אויף די נייע מזבח פֿיר הונדערט טויזנט קרבנות. סאו פארוואס האט מען געדארפט מקל זיין און סך הכל האט מען מקל געווען וויפיל האבן געשמועסט הונדערט פֿארטי טו טאוזענט פארוואס האט מען געדארפט לויט רבי אידה מקדיש זיין די גאנצע פלאר וואט וואס די אישו אויב אויף די קליינע האסטו מקל געווען טויזענט וואן ביי וואן אן פֿיר הונדערט ביי פֿיר הונדערט לכאורה קענסטו מקל זיין פֿיר הונדערט טויזענט פארוואס האסטו געדארפט דזשאמפן צו די פלאר און מקדיש זיין בקדושת המזבח ס'האט נישט אויסגעפעלט. אלא נאר וואס דען גייסטו מוזן זאגן די קידוש וואס מען האט מקדיש געווען דארטן די אינסייד פון די פון די חצר מיינט נישט קדושת המזבח נאר בקדושת העזרה מען האט דארטן אוועק געשטעלט די מזבח און די מזבח הנחושת מיינט מען נישט די מזבח אבנים פון שלמה המלך אזוי ווי דו האסט געזאגט נאר מען רעדט וועגן מזבח הנחושת די ארידזשינעל מזבח פון משה רבינו וואס מען האט יענע טאג געלייגט אוט אוו סערוויס און מען האט דעמאלס אוועקגעשטעלט די נייע מזבח פון שלמה המלך. און מאי קטן מאי יכול, וואס מיינט אז עס איז געווען צו קליין עס האט נישט געקענט אהייבן? עס מיינט נישט פשוט פשט, נאר עס איז א דרך מליצה, כדברי קדם האומר לחבירו, אזוי ווי א מענטש זאגט צו זיין חבר, פלוני נא נשיא, אימעדזשין איינער וואס ווערט דיסקוואליפייד פון זיין א פאליטישן ווייל ער האט געטון א מיסע עבירה, סאו א גוטע פריינט וועט זאגן, אוי ער האט געהאט. געהאט א הארץ אטאקע, ער קען נישט זיין מער אין אפיס, יא מען פארטרייט עס, ס'זאל נישט זיין קיין גרויסע בושה, סא כאדם ואומר לחבירו, פלוני יענער כהן ננסי ער איז א מידזשעט פאר דעם אי פסול לעבודה, איז נישט איז ער פסול פאר די עבודה, באט רילי זיין האט סאך גרעסערע פראבלעמס ווי זיין א מידזשעט, דאס איז נישט זיין אישו, סא די זעלבע זאך, שלמה מען האט אוועק געלייגט אין מזבח הנחושת מען האט עס געפסל'ט פאר די עבודה מען האט עס אריין געלייגט אין א ספעשל פלאץ מען זאל עס נישט זען, אבער מען האט גערעדט בלשון נקיה מען האט געזאגט בדרך מליצה, ס'קטן מהיכל ס'האט נישט געקענט אויפנעמען אלע קרבנות. אויב אזוי האט רבי יוסי נישט געדארפט מקדש זיין די קרקע אזור און מקריב זיין די אלע קרבנות, ס'איז וואס סך הכל א קאווער אפ ס'זאל זיין בדרך כבוד. נאר רבי רבי יהודה, רבי יהודה האט מפרש געווען די פסוק רעדט זיך אז די מזבח עבדים פון שלמה איז געווען צו קליין, לכאורה שפיק המה ליה רבי יוסי, לויט רבי יוסי, לויט די חשבון פון די מזבח הנחושת פון משה רבינו איז געווען מער ווי גענוג פלאץ, אויב מ'טוט טויזנט טאנער וואן ביי וואן איז די גרויסע מזבח מער ווי גענוג געווען, פארוואס האט מען געדארפט מקדיש זיין די רעסט פון די עזרה מיט קדושת המזבח? רבי אידא לטעמא, רבי אידא גייט אזוי ווי זיין שטעטל אין א צווייטע פלאץ, דאמר וואס ער זאגט, מזבח שעשו משה גדול היו, די סייז די עקשועל סייז פון די מזבח איז מער ווי וואס שטייט אין פסוק, און לשיטתו איז באמת נישט געווען גענוג פלאץ אויף די מזבח פון שלמה מקריב זיין די קרבנות, אין אדער ווארדס, בעיסד אויף דיין חשבון פון וואן ביי וואן טויזענט ביסטו גערעכט שטימט עס, באט לויט ווי אונז גיימיר יעצט לערנען אז ריעלי איז מושה'ס מזבח געווען סאך מער, העט מען זען אז די חשבון גייט נישט שטימען, די תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, די פסוק זאגט וועגן די מזבח הנחושת פון משה רבינו, חומש אמת אורך וחומש אמת רוחב רביע יהיה המזבח, פייוו ביי פייוו סקווער מיטערס. נאר דברים ככתבם, לערנט דער ברייתא אזוי ווי ס'שטייט, דאס איז געווען די ברייטקייט, דאס איז געווען די לענג, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, מ'קען נישט לערנען פשוט פשט, ווייל ס'דא א גזירה שווה. נעמה כאן ביי די מזבח משה שטייט רביע, ונעמה להלן ביי די מזבח פון יחזקאל'ס נביאות, ס'איז דא א מחלוקת צו מ'רעדט וועגן צו די נביאות פון יחזקאל איז געווען וועגן בית שני אדער לעתיד לבוא ווען משיח העט קומען, שטייט אויך די ווארט רביע.

אוי וויאזוי אויף כאן לגבי די לענג און די ברייט וואס שטייט ביי די מזבח פון משה, פייוו ביי פייוו איז מיינט צו איסור היה מודד איז געווען א טען ביי טען, סאו לויט רבי יהודה מ'גייט מאכן די חשבונות פון די עולות טען ביי טען, מ'גייט דידאקטן אביסל פאר די פאר די קרנות אביסל פאר די פאר די יסוד גייט נאך אלץ זיין גענוג, דאס הייסט היות לויט רבי יהודה די מזבח הנחושת איז געווען א טען ביי טען. סאו די מקום המערכה איז געווען סיקס ביי סיקס ווייל מען האט אראפגענומען צוויי פון יעדע זייט איינס פאר די קרן און איינס פאר מקום רגלי הילוך רגלי הכהנים סאו סיקס ביי סיקס אויף עקטשועל יוז איז טערטי סיקס סקווער אמות סאיז וואן עלעווענט אויף פאר הונדרעט סאו טאמער אויף סיקס ביי סיקס האט מען מקריב געווען טויזענט קרבנות די מערסטע וואס האסט געקענט מקריב זיין אויף א עלעווען אויף עלף מאל אזוי גרויס איז עלף טויזענט, האסטו א ריעל פראבלעם מיט די הונדרעט פארטי טו טאוזענט, שטימט פארוואס רבי יהודה האט געזאגט אה מ'האט געדארפט מקדש זיין די פלאר אויכעט בקדושת המזבח מ'זאל קענען שעכטן די אלע קרבנות, לויט דעם האט רבי יהודה זייער שיין מסביר געווען די פסוק האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט רבי יוסי'ס קשיות. זאגט די גמרא וואס האבן מיר נאדאנט דארט ביי די מזבח פון יחזקאל פאר די סייז פון די מזבח ווי ווייסטו אז מ'האט עס גערעכנט פון די סענטער די כסוף ווייל שטייט אין פסוק והוא אריאל והוא אריאל מיינט די פלאץ פון די מערכה פון די מזבח שתים עשרה געווען צוועלף אמות אורך ווי שתים עשרה רוחב רביע אל ארבע רבעו צו ארבעת רבעו צו אלע פיר זייטן ותענית אונז האבן געלערנט אין א ברייתא והוא ארי' אל שתים עשרה ס'איז געווען לכל רוח אין אדער ווארדס טוועלף אין איטש דיירעקשאן איז א טאטאל אויף טווענטי פאר ביי טווענטי פאר אוי איינער אפשר מיינט עס אלו שתים עשרה אל שתים עשרה טוועלף ביי טוועלף אזוי שטייט פשוט פשט אין פסוק כשהיא אומר אל ארבעת רבעו מלמד שמאמצע היא מודד היות ס'שטייט פראם די סענטער צו אלע פיר זייטן מיינט עס טיימס צוועלף אין יעדע דירעקשאן ווייל טאמער מען רעדט פון ענד טו ענד דארף עס נאר מעזשערן איינמאל אין די ברייט און איינמאל אין די לענג סאו ס'שטייט אלע פיר זייטן מיינט עס צוועלף אין אלע פיר זייטן סאו דעטס טווענטי פאר ביי טווענטי פאר. ר' יוסי ר' יוסי זאגט אז די לענג און די ברייט פון די מזבח הנחושת איז אזויווי פשוט שטייט פשט אין פסוק כי גמר גזירה שווה ווען לערנט מען די גזירה שווה פון רביע הרביע נאר בגבעה היא די גמר נאר לגבי די הייט פון די מזבח הנחושת נישט לגבי די לענג און די ברייט אזויווי רבי יהודה האט געלערנט סאו די תניא האבן געלערנט אין א ברייתא, ס'שטייט לגבי די מזבח הנחושת, ושלש אמות כמותו, ס'איז געווען דריי אמות הויעך, זאגט ער, דברים ככסאוון דברי רבי יהודה, רבי יהודה האט געטענהט ס'איז געזייגט אין די הייט פון די מזבח דריי אמות הויעך, פון די דאך פון די מזבח אן די קרנות, פון די פלאר ווי מ'איז געשטאנען ביז די פלאר ווי אונטער די מזבח איז געווען דריי אמות, סאו לויט רבי יהודה איז די סייז פון די מזבח געווען א אינטרעסטינג סייז, דריי אמות הויעך ענד טען ביי טען אין די ברייט און די לענג. רבי יוסי אומר, איך קען נישט לערנען פשוט פשט אין פסוק, ווייל איך האב א גזירה שווה. נעמה כאן ביי די מזבח הנחושת שטייט רביע, ונעמה להלן ביי מזבח הבלימה שטייט אויכעט רביע. אמו אורכו ואמו רוחבו, רביע איהם ואמותיהם כמותו. לערן איך ארויס פון די גזירה שווה, מהר להלן אזוי ווי ביי די מזבח הפנימי גבוה פי שניים כאורכו וואס איז דאבל ווי די די הייט וואס איז דאבל פון די לענג, ס'שטייט אזוי אפען אין פסוק, רייט ס'ווען איין אמה ברייט און צוויי אמות הויעך. אויף קארן ביי די מזבח החיצון איז פי שניים כאורכו די הייט וואס דאבל, סאו קומט אויס אז די הייט פון די מזבח איז געווען צען אמות נישט דרײַ אמות לויט ווי פשוט פשט אין פסוק. אמלי רבי איד, האט רבי איד געזאגט צו רבי יוסף אלא כבעיני מ'שטייט דאך ביי די סייז פון די חצר פון די משכן, אורך החצר מאה באמות פין הונדרעט לאנג, וקומו חמש אמות די הייט וואס פייוו אמות וגומר, סאו די מחיצות וואס האבן ארום גענומען די חצר איז געווען פינף אמות הויך, לויט וויאזוי דו לערנסט אז די הייט פון די מזבח החיצון איז געווען צען אמות הויעך, קומט אויס די מזבח האט זיך ארויסגעשטרעקט סאך העכער ווי די מחיצות. אפשר כהן עומד על גב המזבח, די כהן גייט שטיין אן טאפ פון די מזבח, ועבודה וידו, ער טראגט די פלייש, וכל העם רואים אויס און בחוצן, יעדער איינער גייט עס זען, ס'איז נישט קיין צניעות אזוי צו טון, איטס א אישו. אז ס'דא א שמועס אין די פוסקים טאמער די די אוויר האזהרה טאמער ס'איז נישט קדוש געווארן ביזן הימל אדער נאר ביז די כלאים. סאו א סייט פון מקדש דוד וויל ער ברענגען א ראי' פון דא אז ס'גייט אלל די וועי עבאוו, ווייל טאמער נישט, טאמער ס'סטאפט זיך ביי דארטן, וואס איז זיין פראבלעם געווען? אה, א ענין פון צניעות, יו העוו א מאטש ביגער אישו, ער שטעקט זיך ארויס אינדרויסן, איז ער נישט אין די הייליגע טעריטארי, קען ער נישט מקריב זיין, אבער דאס וואס די גמרא זאגט דאס איז נישט קיין פראבלעם, זעהט אויס אז די קדושה איז ארויפגעגאנגען אלל די וועי אן טאפ. אמר לו רבי יוסי, האט רבי יוסי געענטפערט, דו מיינסט אז די מחיצה פון די חצר ארום די מזבח איז געווען הויך פינף אמות לוי ווי שטייט פשטות אין פסוק, ווייל עקבא נעמי שטייט אין אנדערע פלעצער אין די תורה ואת כלי החצר ואת מוסך פסח שער החצר, אשר על המשכן וואס האבן באדעקט דארטן דעם משכן ועל המזבח סביב, די תורה האט צוגעגליכן די מחיצות פון די חצר ארום דעם משכן צו די מחיצות אויף דעם מזבח סביב, מה המשכן אזוי ווי די משכן דארף זיין עטליעסט עט א מינימום עשר אמות דאס איז געווען די הייט פון די משכן, אויף די מחיצות פון די מזבח איז אויכעט געווען עשר אמות עט א מינימום אויף טען אמות. וכהנה יומא, אזוי אויך ביי יומא עס שטייט נאך א פסוק, כלאים, די פארהאנגען, חמש עשריי אמה על הכסף, איז געווען הויעך פֿופֿצן ס' און מיט א', זעהסט אז די כלאים פון יעדע זייט פון די כסף איז געווען הויעך פֿופֿצן אמות, און מסתבר אזוי איז געווען אקראס די באורד אויף די גאנצע חצר, ווייל ממאי טעמא לומר חמש אמות, אונז האמיר דא לכאורה א פסוק א סתירה פון שלושה כספים המכחישים זה את זה, איין פסוק שטייט ס'געווען הויעך פֿינף, איין פסוק שטייט ס'געווען הויעך צען, איין פסוק שטייט ת ו פֿופֿצן, וויטש וואן וואס די רייט וואן? גיי איך זאגן אזוי, משפת המזבח איז למעלה פראם די טאפ פון די מזבח און העכער איז געווען פֿינף, סאו די מזבח אליינס איז געווען הויעך צען אן טאפ פון דארטן איז געווען פֿינף, קומט אויס די קלעים איז באמת געווען הויעך פֿופֿצן, די מזבח איז געווען הויעך צען, פון די מזבח ענד הייער איז געווען נאך פֿינף. איי מה תלמוד לומר ושלש אמות כמותו, וואס זאגט די פסוק ס'איז געווען הויעך דריי מצוות סביב ולמעלה, פראם די וואלק וועי וואס ספליט די אפער לעוועל צו די לאוער לעוועל פון די מזבח, ווען די ביסט געשטאנען אויף די ברידזש אויף די סטעפ, דארט איז געווען נאך דריי אמות העכער, דעטס עקסעפט פון די קרנות וואס איז געווען הויעך א אמה, קומט אויס די סך הכל איז געווען צען אמות. די מזבח אויפן שפיץ איז געווען נײַן. די קראן הויז נאך איינס איז געווען נאך א אמה ע טארל אויף דעם. נאר רבי יהודה ער זאגט אז מען דרש'ט די פסוק ככסובן לגבי די הויכקייט פון די מזבח אז ס'איז געווען הויעך דריי נישט מער, וואס איז זיין שיטה? כי גמר גזירה שווה ווען א רבי יהודה האט געלערנט א גזירה שווה פון רביע הרביע ברחפי הידי גמר ער נוצט עס לגבי די לענג און די ברייט פון די מזבח הנחושת נישט לגבי די הויעכקייט פון די מזבח אזוי ווי רבי יוסי האט געלערנט אזוי אויך נוצט ער נישט די גזירה שווה רביע וואס שטייט ביי די מזבח הפנימי פון משה, נאר רביע פון די מזבח וואס שטייט ביי יחזקאל, און פון דארט איז ער דן די דין צו די מזבח הנחושת, אז די לענג און די ברייט וואס שטייט דארטן זענען געווען פון די סענטער פון די דאך פון די מזבח, אזוי ווי מען האט געלערנט אין די ברייתא. קומט אויס, די סייז פון די מזבח לויט רבי יהודה, די סקווער פוטעדזש איז געווען טען ביי טען, הויעכקייט איז געווען דריי אמות, די קלעים איז אזוי ווי פשוט פשט פון פסוק הויעך פינף. לויט רבי יוסי איז די מזבח געווען פייוו ביי פייוו, פון די שפיץ פון די קרנות איז געווען צען, די קלעים זענען געווען הויעך פֿופֿצן. אבער ס'דא א פראבלעם, לויט רבי יהודה אז די מזבח איז געווען הויעך דריי, די קלעים פֿינף, און דאס תיקון וואס שטייט דארטן אויבן איז שטעקט זיך ארויס פון די טאפ. פרעגט די גמרא לרבי יהודה הוא קומות חזו, מ'קען דאך זען די קלעים בשעת הוא קומות חזו קוים, מ'זעט ווי די כהן טוט א עבודה. איך האב נישט קיין פראבלעם מיט זיין קאפ, נע די כהן מיז חזק זעהט די כהן זעהסט א קאפ שטעקסט זיך ארויס דעטס נאט א אישו מיט צניעות זעהסט נאר די קאפ עבודה די בידו לא מיז חזק די עבודה די פלייש וואס ער האט דארט מקטיר געווען דאס האסטו נישט געקענט זעהן דעט וואס די צניעות אישו דאס האט מען נישט געקענט זעהן ממילא סשטערט מיך נישט אז די קאפ שטעקסט זיך ארויס די פרשה שטייט עפרון האט געזאגט צו אברהם ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מאי וואס איז דער פֿיר הונדרעט דאלער ביג דיל נאו ביג דיל רשי זאגט ביני ובינך בין שני אוהבים כמוני צוויי גוטע פריינט אזוי ווי אונז, וואס איז דאס חשוב? ס'איז גארנישט, איטס נאו ביג דיעל. א לכאורה, די מענטשן האבן זיך יעצט געטראפן, אברהם אבינו האט זיך געטראפן מיט עפרון יעצט די ערשטע מאל אין היסטארי. סאדענלי אזעלכע גוטע חברים, צוויי צוויי נאנטע חברים אזוי ווי אונז, ווי קומט דער נאנטקייט? וואס נאנטקייט? ווען נאנטקייט? סאו לכבוד אונזער וויזשניצע גאסט דא האבן מיר אונז דא א א האט אמרי חיים געזאגט אז שניי אהבן זאגט ער אז עפרון האט געזאגט איך האב ליב קעש, איך האב ליב געלט. די אברהם די האסט ליב מצוות, צווישן אונז דיספלען, איך קע איך האב ליב קעש, די האסט ליב מצוות, ביטווין די טו אוו אס, נישט אז אונז זעמער גוטע פריינט, דיין ליבשאפט צו מצוות, מיין ליבשאפט צו געלט צווישן די צוויי איז עס גארנישט ווערט, ביי דיך איז א מצוה אזוי טייער, ביי מיך איז געלט אזוי חשוב, ביי שניי אוהבים כמוני, צווישן צוויי ליב האבערס, איינער פאר געלט און איינער פאר קעש, איטס נאטינג אנד דעט נאוט האוו א וואנדערפול איווענינג, טענק יו פאר ליסטענינג.